Os ewch i ben draw llun, dipyn tu hwnt i Aberdaron, yng Nghrau Uwch Mynydd, ac ar eich ffordd i Ffynnon Fair, mi ddowch ar draws siop fach cefn gwlad. Un o'r siopa pob peth fyny. Enw'r lle ydi Pen y Bryn Bach. Ar rownd y tro iddo fo, fe ddowch i Olwg Ynys Enlli, Golwg llai cyfarwydd na'i gilydd hefyd. Ond i ddod yn ôl i Pen-y-bryn Bach. Fe welwch chi yno gysylltiad hefo'r môr yn syth. Port Hol Llong yn wydr drws ffrynt. A dim rhyfedd, oherwydd gŵr yn dal medal hir wasanaeth hefo gwylio'r glanna sy'n byw yno. Gŵr hefyd a wnaeth hobi o gyfansoddi cerddoriaeth, fel mae'r pentwr tonna sydd yno yn profi'n ddigon eglur. Wrthi hi yn cyfansoddi yr oedd Mister WJ. Williams pan alwais i i weld o. Dwi wedi bod yn perthyn i'r Gwylwyr y Glannau am dros ddeuddag ar hugian o flynyddoedd erbyn heddiw. Wel, yn y cyfnod 'na i gyd, be' roddodd fwya' o bleser i chi? Wel, y pleser mwya' i mi dwi'n credu oedd y y Darganfod nad oedd 'na ddim cysylltiad rhwng Ynys Enlli a'r tir mawr. A wedyn mi fedris gael gan rei o'r hogia ddysgu Morse. Be oedd 'na cyn hynny felly? O do' 'na'm byd ychi ond mi fyddan yn yr hen amsar mi danian un tân os bydda rywun yn wael yn perthyn i rywun ar yr ynys ac os bydda rywun wedi marw roedd dau dân A oeddan nhw 'im byd yn rynnus wedyn pwy fyddan nhw, dach chi'n gweld, nes deutha nhw drosodd, yn sain dywydd mawr am fis a 'sa nhw'm yn gwybod de. Ia, a methu rhoi dim negas na manylion wrth gwrs. O na, ddim, dim o gwbl. Reit, o dyma chi yn sefydlu uh, cynllun Moors, ia? Ia.
Ia, mi fedri sgael rei o'r hogia i ddysgu de. A mi ddaru ni ddysgu reit fuan hyd. A wedyn oedden ni'n medru anfon negeseuau trosodd o bob math, newyddion lleol a Pob peth a mae o'n hwtha medru deud wrth aina rhyw fath o rhywbeth oedd wedi digwydd yn Enlli, da chi'n weld e. Tua pryd oedd hyn?
O, mi oedd hyn tua 1924 hwnna. Oedd yr hen frenin yn od ag yn od ta? Nag oedd.
Nag oedd y teulu, oedd yr hen deulu wedi madal ond oedd y teulu ifanc wedi mynd yno erbyn hynny te. Wel rwan, pa fath o negesïau ar wahân i jyst sgwrsio oeddech chi fedru wneud hefo nhw? Wel, yy, rhywbeth fydda uh, yn cropio i fyny, da chi'n gweld. Be mi'n anfon aml i neges o perthyn i Glyn Sifon, am rheswm mae Glyn Sifon o bu ar ynys, da chi'n gweld, ac o'n nhw eisiau dweud rhywbeth wrth y trigolion yn fanno, ynglyn ar rynys ynde. Fe yna rhywun mewn helynt yna? Wel, uh, do, dwi'n cofio hew rai gwael rhywun noson. A mynd ar un rerir yn ei ddrwg iawn. A mynd ar un ofyn i mi Be oedd y cyngor ar Sat yr Eryr? A finna'n dweud mae tewion sican fydda'r hen bobl yn ei ddefnyddio at yr Eryr. O, wel, da ni'n enllif na nhw thad, os gynnon ni'n blawd ceich yma. A mi ddidis wrthyn nhw wedyn, mas o'n i'n mynd i ofyn i'r meddyg am iais. A'r cyngor roth oedd rhoi starch robin goch arna fo. Ne, powdwr babi. talcum powdr de, a chymryd dwy aspirin wrth fynd i gweddu, a dyna'r unig feddyginiaeth gafodd i am i fynd i o'n iawn. Be, o, y talcum powdr ar ei iwsio, ie? Ie, mhm. ie.
A mi ddoth iawn efo hwn? Do'n tad, mhm.
do. Fydd o'na rhywun mewn rhyw dybini arall o gwbl medrwch chi helpu nhw'n o? Wel,
na, ddim llawer, ond yn ystod yr hyfal mi fydd o'na dipyn ynde. O, be o'n digwdd ar ein lle yn ystod yr hyfal ta? O, wel,
Mi oedd o enlli, da chi'n weld, fel uh, pwynt, oedd y llongau i gyd yn dod at enlli, rhai oedd yn dod i'r wlad yma, oedd nhw'n cymryd enlli fel uh, landmark yna, a wedyn o'na tasa rhywbeth yn digwydd, wel, uh, Y fi fydda'n transmitio pob peth drosodd i Enlli yn ystod y rhyfel os fasa eisio ryw neges i'r goleudy neu rywbeth, ynde? Wel, am ba hyd y bu o Enlli wedyn heb y fodd i gysylltu efo'r tir mawr? Fuon nhw ddim yn hir iawn.
Mi ddath nhw radio telefoni, dwn i'm be di'r gair Cymraeg amdano fo chwaith, yno wedyn, a wedyn o' nhw mewn cysylltiad â gwylwyr y Glannau yng Nghaergybi.